i mhai vava jaha ro kula hi mbacha danuna xiti o oh, ni tshame na g1 soli makamu n'wini wa xidumbu xa mukhegula um video leyi ta va ri ka tichanele timbirhi that's why ni nga endlanga leswaku the channel that matters ni nga themendela chanele ya vanhu mazwa jiwani mpfukini hi pfukile hi ngova na na hi pfukini ni nge se vutisiwa ni kombela u rhanga nhlamulo leyo dumba hi xa mina a hi mina ni nga xi pikapa xi pikapa hi ma hi mavunda okay na mavunda ari a ni lavi n'wi tiva yeah okay mi mi pfukini n'wina self ah, how have you been all eh, over eyi ni ni ni ni happy ngopfu evuton'wini hi mhayi vava a ni nga swi tivi ku vutomi byi nandziha so onge ni ngo byi revhezanyana ne ni fika ni susanyana phati yo karhi ivi ni byi khomanisa na lebyiya bya khale ya ni happy no na twisisa um mi endle album mi title xidumbu xa mukhegula um yi ta huma rini yi ta huma hi ti 28 ta October 2022 ni kombela ku yi vula hi date um ku endlela ku na loko yi hundzile swi sala swi swi twala e okay i ncini xi nga endla mi ze mi ku i xidumbu xa mukhegula lexi nga endlaku ni ku i xidumbu xa mukhegula i mhaka ku um xidumbu xa mukhegula i rinsimu leri ri fitaku ku ri rhanga mahlweni creativity kumbe vutumbuluxi lebyi nga laha i bya xiyimo xa le henhla okay xidumbu xa mukhegula ne xi vulavula hi mukhegula loyi a nga fa
a va languta hi tshweta swi ri hi ta twa tingomeni Yeah. um a yi ri njhani mood loko mi ri studio like you know like sometimes u ri studio u twa u ri excited sometimes u just calm sometimes u sad and leswi a swi endla ku na album kumbe risimu leri mi ri endlaku ri inspire hi mood yaleyo mi nge ri ku yi endleni okay ni ni ni vuyi ni ni trenda this year ne ni hmm. trenda hi swo biha
dr tlakula yeah um and then ha to trenda hmm. lembe leri i lembe ra mina so endzhaku ka loko ni ta va ni trendini ne Eh. ni yimi nkarhi wo leho ni za ni hila Mm. eh ni za ni hila ni nge se recorda a ni nyenya leswa swa ku ni nghena studio ni kwatini se ni yimbelela vana va vanhu wa swi twisisa se loko se ni ya ni ya nghena studio ene se a ni fiki hala ka portion liya ya ku ni happy eyi a ni ri excited too much ku na tindzimi to to tala ne Eh, rindzimi ra ku fana na ra manyala rindzimi ra ku fana na betri ya xivelekelo rindzimi ra ku fana na na tin'wani to tala ni ni ti kandziyisi ra vumbirhi leswa swa ku ni delete ti-voice letiya hinkwato mm. ni tlhela ni sungurisa ku yimbelela hi mhaka ya ku loko ni yingisela leta to sungula mm. u kuma ku ni over excited mm. swa twala ku chiza lexi xi happy xi happy ngopfu se ni swi twa ku swa swa twala ku ni na kinki ngopfu se ni swi deleta se ni yimbelela leswi ni yimbelelisaka swona masiku mara ndzeni ka mbilu ni kha ni titwa ku onge ni ngo ehe ku ni excited ngopfu yeah okay u la tikuma njhani tinsimu ti kona ka ti-online stores mhm. hinkwato ya hinkwato mm. and then ti kona na hi usb mhm. ti kona na hi cd mm. la ka usb ni tiva ku tinqambi to tala leti nga humesetela khale mm. ti humesa na hi ti-usb mm. se vayingiseri loko va va kuma ya mina usb ni advertiser va va na swivutiso swo tala i tigigi tingani yi na ti-album tingani se ndza ni tivutisa ku lavan'wana swi ra vo nghena makuleni va xava ti ti-usb hi pheke ve va vuya va va hoxetela ti ma ti-album laha ndzeni kumbe njhani na because swi languteka swi ri ku va hlamariseni mm. se usb liya swi fana na loko u xavi cd ya ya original yi va yi ri na album yin'we leyo hetelela laha ndzeni mm. hikokwalaho hence hi xilungu mm. hi nge i hundred rand a yi vungangi ti-album hinkwato ta soni makamu kusukela loko a hi yimbelela no vomakhahlele i album that's why yi tlhe yi tsaliwa yi lo printiwa hi tsalange hi making pene kumbe lexiya xa ku xa ku khalara lexiya yi lo print-iwa hi michini ku Soni Makamu page 15 xitumbu xa mukhegula i original USB yi endliwi la yi nga endliwa ko va kha va ku hi endlela Soni Makamu mafeviwa yi ya
ni va hakerini
that's why mi ti xavisa all right um va tikuma ti-cd na ti-usb va nga tikuma njhani va texta n'wina kumbe va texta va mani hambi vo texta mina mm. mina ni ta languta ku vele kwihi ivi ni va tshuneta leyi va nga kona ku na van'wanyana wa vanhu a hi a hi dyondze ni ku famba na minkarhi ku na van'wanyana u twa a ku ni le cape town mm. ni nga yi kuma njhani u s b nghena ka ti-online stores u ti downloadela music wa wena u hoxa ka u s b yin'wana na yin'wana yo ka yi nga printiwangi swi chaya ku fana ne ya yeah. oh, okay um okay xin'wana loko ha ri la ka ku hi ta tikuma ku hi tikumeka madorobeni mayi vava mm. loko ni ku tikumeka madorobeni ne mm. loko ku ri bush backridge ti ta kumeka aconoku ti nga ha no kumeka johari slopo because ku na molo wa swivo sweswo swa ku taniya mm. va nga ku munhu a ku ni le ka miliyoni oh, va swi rhandza munhu a ku ni le ka makuleke hi nge fambi hi village hi village ka hi xavisa a va yi madorobeni Oh, okay uh, ku hambana ka album leyi na mpfilumpfilu hi kwihi xo sungula i mavito mpfilumpfilu i ya h ah, i v leyi ya xidumbu xa mukhegula i ya soli makama i ku hambana ku sungula kona
ka vumbirhi um ku hambana i ku eh, leya xidumbu xa mukhegulu yi hava rinsimu leri a ve nge solumaka mo tseketsela vavasati oye wa va ta ku fana na vo xikombiso mandela department ya ya rirhandzu Improper. e e, vo mamba ya tumbetiwa yi hava rinsimu ro tanihi
se mi yo decide ku a ma hala ku ci- mi karhele ku chingela vavasati a ni lo karhala ni voni ku swi ta endla onge ni vula vanhu okay ka swa lembe leri se no jambanyana lembe leri loko ni vuya loko ni vuya mhayi vava ti ta va ti ri kona letiya mara lembe leri ne ri hava because a ni lavangi ku vanhu va hetelela va ku he ku na beef Eh, ni ni ni ringete hi matimba hinkwamo ku ku nga vi na beef ku va album ya clean mara loko mi yi twa album mbilan'wa yi nga va ku pfumala na rin'we a yi vavangi ne mm. hi mhaka ya ku timbirhi tinsimu leti ni nga ti susa mm. ni suse ra ku vulavula hi vavasati ra ku sungula mm. ni swi vona ku ri ri nga endla ku nga ku beef ro andzhani ni ni ri ringeta na ku ri kamba um ni ku mo ni ni wisisa mihleketo ya mina ma vo ra vumbirhi ni nga ri susa a ku ri na rinsimu rin'wana ni fanele ni ri endleni ra ku celebrity i yini mm. so loko ni nghenisa nghenisa tipoyinti letiya ta ku celebrity i yini mm. phela loko munhu a ri so a hi celebrity mm, ni swi twa ku na to swi ta hi na onge ni vula vanhu ivi hi ku ni ti tshiki ti ri timbirhi a ti nga nikisiwana ni xo ku ti ti le ku buleni kwele ti nga ti nga ko swin'we e so a ni titwangi nandzu ku a ku na rinsimu leri ivi ni na sweswi ka leti nga kona a ku na leri ni twa ku a ni twa ku nga ku a ni fanele ni ri susa na loko ni ku kuma ra ra ku vulavula hi vavasati okay um a ni sise xivutiso xin'wana xi lo haha antsini xo mi loko ni freeze a ni lava ku tiva ku xitoko xi njhani like mi order ti-cd tingani or ti-U_S_B tingani so that vaseketeri va hatla va swi tiva ku eyi ka vutlavutliwa um a va vutllavutli ne mara ku vutllavutla ka vona a ku disturbi ku lavan'wana va nga salela ndhawu ku vutllavutla va va nga ha no sala va vutllavutla hi mhaka ku loko ti hela va tlhela hi ya hi ya tatisa so xitati xa mina every time i five hundred copies leyi ka ka swa lembe leri ku nga hundred wa ti-cd na four hundred wa ti-U_S_B. okay ya i xitati xa mina xexo so loko swi hela ni va ni kha ni tatisa hi ku vona ku okay demand yi le henhla ku fika ku ya ni ni dyondze economics na business economics so ni tiva ngo swa ti-demand na ti-supply so ni va ni kha ni cheka um balance ya swona ya swi kahle leswaku va va va mi dyondzile um before yava ku what can you say to your fans mateam g1 and those that they don't even know ku ku na organization leyi nga mateam g1 and loko va lava ku joyina mateam g1 va nga joyina njhani u nga ha ni vutise xilungu hi mara mara ku hlamula xivutiso xa wena team g1 Mm. swi fe- swi fana na ku favor i wisa kaizer chiefs Sun i wise mhaka wena. Swi fana na ku favor Kaizer Chiefs. Inkomu. loko chiefs yi kora celebrate loko va ku chiefs ya tlanga yana loko va ku chiefs ya tlanga mbala xikipa xa chiefs u fan ya chiefs hambi u nga registarangi helo loko va hlangana na wena ve ri hi biwini namuntlha hikuva vo va ku mba- u mbale xikipa lexini so vanhu lava lavaka ku joyina team g one loko ni performa tanani mi fika mi hakela hi mali mi nghena loko ku ri ku ngheniwa hi mali loko ku ri ku ngheniwa mahala nghenani loko va ku ni humese album xavani loko va ku ku na mpahla yo karhi i ya ma team g one xavani mi mbala mpahla yaleyo mi team g one however mm. ku na ku na group leyi nga fomiwa mm. ya lava va nge hi timembara mm. hi leswi a se ni le ka ka ti-team ku nga na ti-membership card membership what what mm. so leswiya a swa ha ri ka mina because me a ni muthi mjiwani hi mi jiwani so leswiya va nga hlanganisa na xilondza mali hi yena a a kondletelaka na ku hlanganisa ti-fans letiya ne a no weli kona because a ni fan ya soli makamu se a ni swi tivi swa ti-fans ku swi famba njhani oh, okay xivutiso xin'wana a ku ri mi nga va mi nga vula yini ka vaseketeri va n'wina a ku ri xo xa ku sungula
lexi ni nga xi vulaka ka ka ka vaseketeri va mina i ku tiphineni hi vunanga bya mina hi ku rhandza na hanya na hanya Eh, tiphineni hi vunanga bya mina ku rhandza mi nga chuhisetiwi ene mina ne ni discipline hi ndlela liya ya ku um, a na ha swi lavi hi mhayi vava ne ku endla swinsin'wani swa tibeef um that's why na loko ni befiwa hi vafuwethu ni miyela eh. wa swisisa ne eh. a na ha lavi ku ku reset ni lava ku tinsimu ta mina ti va clean mm. loko in future vo tshuka va ni lumbetini mm. va ku leri ri vula mani leri vula mani mi nga va entertain mm. ya because na loko u cheka ka album ya mina ya volume one u nga ri kuma rinsimu ro gega munhu loyi a nga ta ta ni kwatisa tolo wa swisisa mm. so leswiya va nga swi tekeli enhlokweni a va swi sikise sweswiya loko ni za ni meka xo ku ku za ku va ku ri hava na rinsimu ra ku vulavula hi n'wansati ku za ku va ku ri hava na rinsimu ra ku vulavula hi celebrity sweswo swa ku taniya i ku ni meka xo ku album ya mi yi tshama yi ri clean
okay um ka album ya xidumbhi xa mukhegula Eh, mitirhe na vamani i vamani va nga va nyika ku ti-shoutout a ni swi ku ti-shoutout swi changanile i- i- i- i- i- i ku va huwelela i xivutiso xa kahle ngopfu because ku na vanhu vantshwa ku na munhu wuntshwa ni ti ri na my favorite uh, the one and only experience eh, majojo ya i munhu loyi ni nga tirha na yena uh, u hoxini ti-voice ka tinsimu timbirhi tinharhu mm-hmm. and then ni nga tlhela ni ti-coda na tinsimu ta kona i i think i misava ya lunya mm-hmm. eh, u hoxine le ka liya ya ku nguva ya vusiwana mm-hmm. u hoxine le ka liya ya ku betri ya xivelekelo then ku va ku ri na the golden voice mm -hmm. uh, lowa rito ra ku tlhavula mm -hmm. ku nga nsovo mafumo hi ndisani ya majojo aka aka bodze mm -hmm. and then yena u hoxini ka rinsimu lera ra ku xidumbu xa mukhegulu ah, eh, i socha leri ri lwa tinyimpi and then um, a a ta ta hoxa na le ka misava ya lunya a hoxa na le ka manyala um ya hi teto and then ku va ku ri na sister ntswalo a hoxi na le ka pitbull nsovo so voice ya a yi debyi ngopfu se hi sa hi kombela mhani tintswalo maringa lava nge i tintswalo baloyi ra vuyimbeleri va ta va ta hi hoxela voice ka pitbull and then ku va ku ri na Buda am loyi nga n'wi kombela ku a ta a ta hi hoxela nyana voice a ka misava ya lu hi vona va lava andzeni ka album mm. so ni lava ku hlaya na lavan'wanyana va nga tirha a handle nyana ka album mm. hi na mukondleterinkulu mm. loyi ve nge i xilondamali xilondamali i executive eh, producer mm. ya mina mm. eh, u kona na this year u kona na le ka album ya, ya this year and then ku va ku ri na lava va nga ni pfuna ku na n'wana nga n'wana ka programming
oh yes andzeni ka album ku na sean makamu eyi eh, na na na dirivala na dirivala ku na sean makamu hi yena a nga tlanga ti tin'wani ta ti-guides ta ti-keyboards ku endlela ku ri hi kota ku humesa xitayelanyana xa ku benda nyana xi hambana nyana na na xa ntolovelo na khensa ku va ni tsundzuxiwile then ku va na lava va nga hi pfuna hi tlhelo ra swa timali hi tlhelo ra swa timali hi na Thembani Khosa.
lerara mi nga mi nga tshami u ri bihe ku fana na n'wana e ra malebvu i number one sponsor that guy ne ni sure ku ri loko ri tshamini ri pfa ri rivala ku me a hi mi rona ri fela swi swa mihunge ko va swi swa roho Ne. Eh, a ri se tshama ri ni disappointa a ri se tshama ri ni disa mahlahla a ri se tshama ri ni bisa hi nkarhi so i number one eh, sapota ya mina eh, hi ku ni seketela na hi ku ni seketela hi swa timali a tlhelo ka yena ku va ku ri na vamakamu antonis so vona lavawani i i i va ka hina i bot arthur i bot ethas i munhu wun'we arthur na ethas vo va na mavito mambirhi va sungule ku hi sapota hi swa timali nkarhi lowun'wani a va nga swi tivi ku ha ha kayivela ka swa timali se a va hi sapota hi leswa swin'wanyana se loko va hetelela va discover-a ku hi lava sapota na swa timali va hi sungula ka album leyi nga hela ya ya mpfilumpfilu va hi nyika mali yin'wanyani ya ku hi ya hi ya hi ya endla hinkwaswo leswi lavaka mali se va ku mi vuya. hi leswa swa please call again so va ku hi vuya se na lembe leri yini hi fika hi gongonda hi fika hi va khinsamela hi ku hi kombela ku ku phuxiwa nyana um eh, hi swa ku fana na swa lembe leri nga hela ivi va tlhela va hi pfuna kambe hi swa timali mali mali ya ku tala swinene so ha va khensa swinene i boti wa mina lava a i lava va ku va lava ku pick up xivongo na hi mintirho hayi ku vulavula ntsena so ha swi amukela swinene sweswo and then wa vunharhu ku va na simon mcman simon mcman yi sungule ku ni ku ni seketela hi hi hi ku sapota na hi swa timali ya ha ri a nrhutini yi nga ni tshiki na loko yi humile hi mhayi vava ne so na sweswiwani ne i munhu mhaka a yo pfumala ntirho wa mali e
lexi nga hlamarisa sweswiwani ne mm. no twa vanhu va ni fonela va a ku nghena mali kwala ka akhawunti na mm. ni ku yi nghenini va ku yi huma ka macman a yi ni fonelangi no ni fonela yo vhe yi hoxela mali yi kuma ka A ku na la ni nga salaku kona ne loko swilo swi tika every time financial ni koho yi tlhe ku xota mali munhu ni ku yi helelini e lera loko yin'wana yi ta va yi tini so ha khensa swinene i i i macman hi le ku hi voneni ka ka mintirho ya n'wina hi joyiniwe hi vanhu van'wanyana vambirhi sweswiwani ku na un'wanyana va ri i chris sambo chris sambo u landziwe hi juwasi Mm. va fika va ku ni kombela mi seketela malume wa mina va lava ku humesa album a va nonohangi va ni fona va ku hi mpela hi n'wina ni ku e va ku mali mm. then ku va ku ri na wa ku hetelela mara a ri wa nkoka swinene mm. i va ri i rodrick hi n'wi vitana ku i dubai so dubai dubai na yena u yi joyini lembe leriwani a ku a ku na a ku ri munhu loyi wa ku loko ni ya ku performeni hala na hala na hala na hala na hala a tshama a ri kona so a hetela phano lava ngo swilo no mi favor se ni lava ku- ku tlhela ni mi kombisa ku na mi favor hi ku ni- ku mi seketela hi swa timali then va teka lava va nga kota kona va ku khomani la
i xifumu mi swi mhaka um ni xifumi because ku fuma ne mm. i ku va na swilo leswi u nga kota ku tinyungubyisa hi swona leswi vo tala va nga hava mm. a ti na swona tinqambi letin'wana u secha pokweteni loko a faneke a ya printa ti-cd a na ha sechi phuketeni mm. mm.
nqambi yikulu mm, nqambi yikulu ncini yikulu ti-sponsora ta mina to vula ti u lava mani munhu e se vi ti hlanganisa yi katsa na tipetrolo na swiyini yini hinkwaswo kwalaya mi byela jiwa siku na xirhandza hi
no a wachi channel u ta titwela hi yexe no mi kombela allright um eh, if ku na swin'wana leswi ni nga swi siya hi xihoxo kumbe a swi nga ri kona miehleketweni ya mina mi nga byela vayingiseri or vahlaleri before majoja ni correct mi ni hava xa ku xibula xin'wana mi twa ku nga wisela olright va ri a ku salanga nchumu va mi rhandza ngopfu mi tikumela ni album ya n'wina eh hi ndlela leyi nga ta va yi lulamini va va ri xi kona ya xi kona
u na cancer ku va u tlhongi ka chance loko a ku ri n'wana a ta ala kha a vulavula A le ka radio Endla la.
tani. Eh,
ni vule ku usb i 100 rand ne ni le na cd i 100 rand ka mina kumbe ka vanhu lava va va ku va rhumiwe hi mina loko vo fika va kuma munhu a kha a xavisa cd mm. kumbe usb a ku i 150 a ku i 200 a ku i 120 va nga ku leswi dyiwani yi nge ti hundred rand ke a na hi mina luya mm. e so u na ti-rights ta ku veka price ya yena hi mhaka ku ye u xavisa swa yena mm. leswi swi eh, Loko swi kahle for people lava vona okay va na mali nyana yitsongo va nga xava hi bundle va kota ku chavisela na va kota ku Eh, tshama va va zama ku so.
enyana and va na rights ya ku ti vekela price ya vona hina ha hi ngheni Ma yi vona? i mhayi vava jaha ri kula hi mbacha dani na xi yi tivi a ni tshame na hiv makense g1 ntsoni makava ahe